Tawena, ke la amogela mo Code Switching 2020, mo re tanga maleme a ka gae. Lehono ke nyaka re lebelele physics ya grade 10, re lebeletše temana ya di-vectors and scalars. So ka ntle le go senya nako, nta mathomo swantše o itsebe ka gore na o swanetše o tsebe go hlalosa gore na vector ke eng le gore na scalar ke eng. So a re thome ka scalar. Number one. Scale ge ba se hlalosa ka sekgowa ba re is a physical quantity that has only a magnitude e leng size mara ga ena direction so a re ngwale re bonna ba re ga re

that has only a magnitude e lego size but no direction so ga o bolela ka di-physical quantity ga o bolela ka lo tša go swana leng a re lebelele mohlala wa di-scaler mohlala a bolela ka mass

nako ga ena direction so o ka no re one o'clock e bontšha magnitude fela le bontšha rena ke nako ma ko one o'clock so ke scale nako so mohlala o mongwe wa scale ra ba re lebeletše length go mešera botelele ba selo so go mešera botelele ba selo o tlo no bolela fela gore okay maybe botelele ba go tloga mo go fihla ko shopong e itseng ke 50 meters so ga o bolele ka direction gore mo ntse wa re botelele ba rula ya botelele ba rula ke 50 meters so ke le tšela gore a di na direction nto nngwe dlalo mongwe wa scala ra ba re lebeletše area area re ba re lebeletše gore na jarata ka mo gae ke ka kang so ba ka nna monts jarata ka mo gae ke 600 meters square so wa ra tsa gore jarata ga ena direction ga gona gore ke 600 meters square to the left or to the right so mahlalo mongwe wa scale ra ba re lebeletše electric charge

so mehlale o swanetše o e tsebe temperature ra tseba gore ba tlo no fa temperature bele gona ba re le kgono temperature rena e tlo fihla go 25 degrees celsius so mohlala between columbu columbu le degrees gore degrees re bona ka seronyane mo godimo ga seng so e ke mehlala ya di-scale so ba re scale ba re scale ke a physical quantity that has only a magnitude but no direction re bolela ka mehlala a re mehlala ya scalar ke lo tša go swana le mass e ka ba mass wa eng mo ntse ka bolela ka mass wa motho mass wa meetse wa bupi re bolela ka nako Nako e ka ba efe kapa efe, e no re botša gore na ke nako mang, mara a e re fe direction. So re bolela ka length e leng botelele ba selo. Re bona gona re fa botelele ba selo ke scale. Mohlala o mongwe re bolela ka area, mo ntse re ka bolela ka area

so e ke mehlala ya di-scale so ya go latela re tla be re lebeletše di-vector gore na vector ke eng le yona go vector swantse tsebe go e hlalosa gore na vector ke eng a re bona gore na vector ge ba e hlalosa ka sekgoba ba re ke eng

wa gore tla be o gogela to the left or to the right to the right or to the left so ge o goga box o tla be o goga to the right wa gore force ye o e applyang ke 20 newton to the right so force o tla be o apply mo boxing ye ke 20 newton to the right

hlelo mongwe vector ba re ke velocity velocity ke eng velocity ke lebelo le e leng gore koloi e tsamaya ka lona lebelo le e leng gore koloi e tsamaya ka lona and ra tseba ge re bolela ka koloi koloi e re bolela ka koloi koloi ge e sepela e ya go direction e nngwe e no sepela fela a re na le koloi še nke re ra tseba ge koloi e sepela a re na le koloiše

so mohlala wa latela wa vector re na le weight weight re bona ka a re o na le pakete ya metsi Mo paketeng ya meetse o tladitše meetse a gago šia. Meetse a o a tladitše mo a phula ke gravitational force ko fase. So gore ke re weight then re weight e lekana le mass multiply by gravitational force. e lego 9,8 so gravitational force e dira weight then ra re weight ya e ya fase so maybe ka kira ba re ke 20 newton down or towards ya e ya fase gore gravity e phulela fase dilo so that's why re re weight ke a vector so ke mehlala ya di-scalar le mehlala ya di-vector tše o swanetšeng o di tsebe tše

so e no ba mokgwa e leng gore re kgona go bona phapano magareng ga scalar le a vector so vector re e bona kang re e bona ka symbol e ba re fileng yona le arrow mo godimo a re nyaka go bolela ka force so vector notation a rena re tlo bona ka f le arrow godimo. So arrow mo godimo e botša gore force e re bolelang ka yona ke vector. Mohlala o mongwe re bolela ka weight, re bona ka W ka gore symbol ya weight ke W. Re bona ka W ya go ba le arrow mo godimo.

re ke tail then ra bo rena what ra bo rena e ra e fihla mo kae le se montsi e ra go fihla mo then wa dia head ke le rumonyana la hlogo mo pele wa dia head so then e ra vector wena le head and tail

then bolwe e na le go ya ka wa left e na le go ya ka wa right a re ke left ke right e ye fase ke down goba e ka bontšha godimo e leng up so a re re o tlo fa direction gore na bolo ya kae so montsho o tlo tla re bole ba e rabetše to the left razor ke e ya ka go left or o ka bula gape wa re bea ragetši to the right to the right or o ka re ya up up or down so oba ge e le wena o yeme

so e tla be e dependa gore na ba o fileng gore na ba tla ba bolela ka ba o fileng o ka nna gore koloi ye ga le yeme gore tsamaya ka lebelo le itseng then o fetsa gore okay e ile ge e tloga moo ya mo bela backwards